Ndũkoragwo ũrĩ ũndũ mũhũthũ ona hanini mũini, mũmemerekia ona kana mũndũ o wothe ũrĩ igweta gũkũ bũrũri-inĩ gwĩtiria irumi, ũrugarĩ wa nenda ona kana hihi njũkĩrĩra na mbũkĩrĩra nenda-inĩ. Kuona aingĩ ao ndeto ĩno ĩmatigaga haceke, magate arũmĩrĩri ona kana hihi makameneka na magate uge wao. thĩinĩ wa sekta iria makoragwo magĩtungata no ĩndĩ ũmũthĩ tũkũmũrĩka mũini wa mwanya ũrĩa ũhotete gwĩtiria kwĩyaka ona kwĩrũgamia ona agacoka oho akehanda wega ona thengia wake kũrũmĩrĩrio na gũtũngio irumi

ndirĩ mũtwe mwega rwĩmbo rũrĩa rwakorirwo rũkĩiyũkio na njĩra nene bũrũri-inĩ wa mũgĩkũyũ handũ wa rũma hĩndĩ ĩyo gũtirĩ mũndũ wecirĩtie rĩtwa rĩrĩ no rĩo tu rĩgatigara rĩhandĩte thutha wa mĩaka mĩingĩ kuona rĩu samido nĩwe mũini ũrĩa ũrĩ igweta mũno wa mũgithi na wa nyĩmbo cia gĩkũyũ gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa kũhota kũnyitĩrĩra ngumo yake na uge wake gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na agacoka agatambũrũkia mathagu make o nginya ituri-inĩ ingĩ cia bũrũri kuona nĩ akorirwo akĩnyitanĩra na mũini Prince Inda thĩinĩ wa rwĩmbo rwao rũrĩa makuruhanĩtie rũthiomi rwa gĩkũyũ rwa gĩthwaĩri o na rũthiomi rwa kĩnjaruo ũndũ ũrĩa watũmire nginya ndũrĩrĩ iria ingĩ ithiĩ na mbere kũmũiyũkia ngumo yake ĩgagĩtamba o ta mwaki wa gĩthaka o gwakĩa gwatuka ta mĩaka ĩrĩ mĩthiru samido nĩwe ũrarĩ gacũmbĩrĩ-inĩ harĩa igũrũ na gũtirĩ mũini ona ũmwe ũrahotaga kũmwenyenya amu nyĩmbo ciake nĩ iregwatagĩra ngumo o ũndũ ũmwe na kwĩrorerwo kũingĩ thĩinĩ wa nenda cia ũkinyanĩria na oho agacoka agakorwo na arũmĩrĩri aingĩ kũrĩa mwena wa Facebook o ũndũ ũmwe na YouTube kũrĩa thaa ici ũguo arũgamĩire arũmĩrĩri mirioni igĩrĩ rũrenda-inĩ rwa Facebook na arũmĩrĩri ngiri magana matano rũrenda-inĩ rwa YouTube. Samido endetwo na ngoro ĩmwe, gũtirĩ mũndũ waragia ũũru wake, o na gũtirĩ mũndũ wamũkuruhanagia na ũndũ o wothe, na oho nĩ akoragwo akĩendwo nĩ andũ mũno nĩ ũrĩa akoragwo akĩina nyĩmbo cia mũthũngũtho na agacoka akaina nyĩmbo cia kũgoca watheru ta mũrata wa Ngai na rũngĩ rwĩtagwo ihoya rĩa Samido. Na tondũ imera itihananaga, Nĩ kwambirie gwĩkũĩrwo gũkũ nenda-inĩ, Samido nĩ atumĩte ndũgũ ya kĩwendo na mũteti Karen Nyamu, ũndũ ũrĩa ũtarĩ ũtheri-inĩ mũno, na ũũ nĩ thutha wa video ciao me kũndũ magĩkena gũkorwo ikĩyumĩria gũkũ nenda-inĩ, na thutha ũcio ũhoro ũgakorwo ũkiumbũka atĩ Samido nĩ arĩkĩtie nginya kũgĩa mwana na mũteti ũyũ ũĩkaine ta Karen Nyamu. haha nĩho njatũkano yambĩrĩirie arũmĩrĩri amwe makĩambia kũmũhũra gũkũ magĩtetera mũtumia wake wa mbere Eddie Nderitu na gũkũ magĩkũmithia gĩko gĩkĩ gĩa Samido kũgĩa na mũtumia ũngĩ thutha ũcio Samido nĩacokire gũthereria mafans make na ndakanire augire ũndũ ta ũyũ nĩũkoretwo ho na agĩcũnga mũhera kũrĩ mafans ake kuona nĩmamũiyũkĩtie makamwenda na nĩo mamuonagĩra gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na makeyumĩria thĩinĩ wa show ciake hĩndĩ ĩrĩa rĩothe akorwo ena ndasi mĩkawa-inĩ na irabu-inĩ o ũndũ ũmwe na kũndũ gũtiganĩte ũndũ ũyũ ũkĩoneka na maitho ma mũndũ wonekete tarĩ ho mũthiro wa samido na ũkoneka tarĩ guo ũkũnina no hukie njata yake kaimana No ĩndĩ mwaki wa Ngai ũraragio nĩ igoto, na gwakĩa rũcinĩ ũkahiũhia ndubia. Ngumo ya Samidoh ĩkoneka nĩguo yathiire na mbere gũtherema, ĩgĩthiĩ na mbere kũhunja bũrũri-inĩ guothe. Samidoh akĩgĩĩra ngumo, rĩĩtwa rĩake rĩkĩgĩa igweta nginyagia ũmũthĩ ũyũ. Samidoh nĩ ahotete kũruta nyĩmbo irũmanĩrĩire na igatuĩka nyĩmbo ikũmenyeka na nyĩmbo hits kuona ahũthagĩra mweke ũyũ ta njĩra yake ya gũtunga nyĩmbo iraringana na ũrĩa andũ marauga nenda-inĩ ũndũ ũcio ũgatũma nyĩmbo iria aruta andũ makerorera magĩciria hihi ararĩrĩria endwa ake erĩ o ũndũ ũmwe na kwarĩrĩria ngwatanĩro na mũrũgamo wake wa kĩwendo Ũyũ nĩ ũndũ wa mwanya mũndũ kũhota kũhũthĩra ũregani wake ona kana hihi irumi iria ararumwo ikahota kũmwaka ona kũmwambatĩria makĩria wa harĩa arĩ. Ũndũ ũyũ ũgagĩtũma Samido agakorwo nowe tu ũnyitĩrĩire gacũmbĩrĩ harĩ aini a nyĩmbo cia mataro agĩthiĩ na mbere kwĩgĩra ngumo rwa ica ikuhĩ arĩ rwĩmbo rwa Toxic Love na rũrĩa ararutire thutha wake kwĩrĩkana nĩ matiganĩte na mũtumia wake wa kerĩ Karen Nyamũ. Handũ-inĩ ha mweri ũmwe, rwĩmbo rũrũ nĩ rwĩgwateire arũmĩrĩri kana eroreri mirioni inya turuma ithatũ ũndũ ũrĩa ũbunjĩte rekondi harĩ nyĩmbo iria ciothe cianainwo cia rũthiomi rwa gĩkũyũ rwĩmbo rũrũ handũ-inĩ ha thikũ mũgwanja nĩ rwakoretwo rũkinyĩtie andũ mirioni ĩmwe turuma ithatũ na andũ magakorwo marũmenyete na makarũina guothe bũrũri-inĩ ũririkane samido nĩ mwana wa ndigwa na aumĩte kũrĩa mwena wa nyandarwa na oho Samido akoragwo arĩ abitha wa borithi no ũndũ ũcio ndũgirĩtie athiĩ na mbere gũkorwo gacũmbĩrĩ-inĩ anyitĩrĩire o harĩa igũrũ nĩamu ngumo yake ĩhunjaga ta mwaki wa gĩthaka o gwakĩa gwatuka kuma kũrĩ ciana Andũ agima, mbeũ njĩthĩ, othe nĩ makenagĩrĩra nyĩmbo ciake na mũgambo wake mũhoreru, oho aini arĩa angĩ othe makenda o kũmũtũkia na makahoya Ngai amanengere gwĩtĩkĩrĩka o ta gwa Samido. Mwena-inĩ wake Samido augaga maũndũ maya mothe mahanĩkaga nĩ ũndũ tu wa kwenda kwa Ngai na ũtugi wake, kuona we ti hinya wake no ĩndĩ nĩ Ngai ũmũhotithĩtie. Samido nĩ ahotaga gũikara ona makĩria ma mwaka ũmwe atarĩ ararekereria rwĩmbo na rĩrĩa arekereria rwĩmbo no rwĩgĩagĩra ngumo na rũkerorerwo na njĩra nene mũno makĩria ona thengia wa andũ gũkorwo rĩngĩ makĩmũtũngia ũregani nenda-inĩ Samido rĩmwe nĩ ahiũkagĩrwo na akamacokeria ũndũ ũrĩa andũ mawoyaga wĩ wa itherũ ona wa ithako ũndũ ũyũ ũkoneka ndũrĩ wategetũra ngumo ya Samido harĩa ĩrĩ na harĩa ĩratũire na harĩa ĩtũrĩte rĩu matanya marĩ kuona mwerekera ũrĩa ekuoya amu andũ aingĩ nĩ mareciria hihi Samido aya kũrika ũteti-inĩ na kwaya gũkorwo nĩ agakorwo mbaroti-inĩ gĩthurano-inĩ harĩa mwaka-inĩ wa 2027 we ũthomete kaũndũ karĩkũ na mũini ũyũ wĩ gatũ samido wendete rwĩmbo rũrĩkũ rwake na nĩ mũini ũrĩkũ ũrona hihi kaya angĩkorwo akuhĩrĩirie ngumo yake handũ-inĩ ha ihiga tv ndũkariganĩrwo kũrike gũshare ona gũsubscribe